Эшен тыгыз, концертка әзерләнәсен, яңа җырлар өйрәнәсен. Безнең чакыруны кабул итеп, студиябезгә кунакка килгәнең өчен чын күңелдән рәхмәт сезгә! Үзегезгә дә зур рәхмәт! Хәмдүн апай, менә мин сине якын итеп Хәмдүн апай дип эндәшәм, чөнки мин сине бик озак еллар инде беләм һәм һәрвакыт аралашып яшибез. Синең иҗатын менә татар җыр сәнгатен өйрәнүчеләр өчен Бик кызык, бик бай материал. Менә шушы тарих белән, җыр тарихы белән кызыксынган кешеләр һәрберсе карап чыксыннар иде шул тарихны дигән теләктә торам мин. Репертуарыгыз бай, менә бер көнне сөйләшкәндә 700 дән артык җырым бар дидегез. Менә шуларның һәрберсе истәме? Һәрберсе истә, кайсы берсе менә җырчылар җырлый, Кайчандыр җырлаган җырларымны җырлый. Каян ишеттем икән бу җырны дип баш вата торгач, үзем җырлаган булып чыга. Искә төшә. Искә төшә, әйе. Аның күбесе радиога язылмый эче калды инде. Шул вакытында җырланган да калган инде. Халык җырларын беркайчан да төшергәнем юк репертуардан. Шундый, мин аны нишләп язылмаганын да беләм. Сез беркайчан да фонограмма белән җырламыйсыз чөнки. Сез һәрвакыт тере тавыш белән җырлыйсыз, шуңа күрә җырлыйсыз, җырлыйсыз да, Ул җыр туктап тора, яздыртырмын да әле дип калдырасыз да, шул көй еш калып тора. Шунысы гына искә төшә, шулай бит инде? Әйе. Бу әле дә шулай, менә яңа җырларыгызны сорыйлар, кая бар икән, итешмәсәм, интернетта юк бит, диләр. Чөнки аны язмасы юк, сез аны тере тавыш белән җырлыйсыз. Менә үземә сүз бирдем, бу ноябрь ахырларына, декабрь башларына бөтен җырларымны җыйнап,

Җырлау, минемчә, җырлап булмыйдыр дип уйлыйм. Үзеңнең ул бит инде фольклор, халык җырлары бөтен җырларның нигезе булып тора. Әлбәттә. Бу инде минем әткәй бик каты җырлый дери бит. Әнкәй дә җырчы, безнең нәсел гомумән җырчы нәсел. Шуңарга күрә бу балачактан

Безнең халык гел җылап-сыкырап кына яшәмәгән, шаяра да белгән икән, менә Картуф, Ашгабад, аннан соң Җомга, Галигә барам әле, болар бит инде халык җырлары һәм алар теге тиз ритмда башкарыла торган җырлар бит инде. Әйе. Әле соңгы вакытта мин Безнең дуслар марилар дигән җыр эшләдем. Мин бит күрше авылда безнең мари халкы. Шулар белән аралашып яшәдем. Яшь вакытта җырлый торган җырларымны оештырып, Безнең дуслар марилар дигән җырны чыгардым әле мин. Ул да бит фольклор. Фольклор сүз дә юк.
Фольклор.
Фольклорны халык җырын белми торып, менә бүгенгесе көндә йолдыз да йолдыз диләр, ни көе юк җырларының, ни сүзләренең мәгънәсен бик аңлап бетермиләр. Хатын-кызлар җырлый торган сүзләрне ир кешеләр җырлый, ир кеше җырлый торган сүзләрне хатын-кызлар җырлый. Менә шушы логика дигән нәрсә булырга тиеш бит. Шуны белергә тиешләр. урысча әйтсәк, искаженный җырлар халыкка барып җитәргә тиеш түгел. Әгәр халык җырын аласың икән, аны менә ничек халыкта сакланган шул килеш җиткерергә кирәк. Әлбәттә. Әгәр дә инде үзеңне үзең теге сәнгатькә баглыйсың икән, яшәешеңне сәнгатьтә дөрес итеп менә үзебезнең сәнгатьне күрсәтә белергә тырышырга кирәк. Әлбәттә, мин дә бөтенесен биреп бетерә алмыймдыр. Бөтенесен дә белеп бетереп булмый, абсолютно кешеләр юк. Шулай да кулымнан килгәнчә халык җырларын халыкка элек менә ничек җырланган, шул беренче мәртәбә халыкта җырланган килеш җиткерергә тырышам. Хәмдүн апа, менә шул урында бүленеп, сезнең юбилейга багышланган концертыгыздан бер өзек карап, бер матур җырыгызны тыңлап китик, аннан сөйләшүне дәвам итәрбез.

Әткәй сөйләве буенча беләм, шундый землямер булган, удмурт кешесе. Ул килеп җир бүлеп биргән. Безнең ата-бабаларыбыз, менә Иван патша Казан ханлыгын килеп аскач, кешеләрне чукындыра башлый бит. Шул чукынудан качып киткән нәсел безнең. Шулар инде. Кайсы яктан качып киткән инде болар? Менә безнең нидә урындагы диалектлар иш дигән диалектлар бар. Әтнә белән Орча тирәсендә сөйләнә торган сөйләм бездә. Сезнең бәлки туганнардадыр әле? Әйе, менә шул яктан күчмәделәр микән дип үзем фикерлим. Ото бабаларым күрәсең, ул хәлле кешеләр булган, ул күчеп китәрлек булгач, мин үземне әткәй сөйлидер инде, Казан ягыннан, Татарстаннан дип сөйләмидер и Казан җирлегеннән килгән халык дип сөйлидер иде безнең әткәй. Мин шуңа күрә үземне Казан җирлегеннән чыккан нәсел дип йөртәм. Туган нигез сакланамы авылда? Саклана.
Менә сеңлекәшкә йорт тергезеп бирдем. Сеңлекәшем авылдан киткәне юк дип әйтергә була. Кышкылыкка гына Благовещен шәһәренә килә, Уфа янындагы. Менә өйне. Әткәйнең васыяте, әнкәйнең васыяте буенча үзегез исән вакытта йорт җимерелеп ятмасын дигән васыять алдык без. Шуңа күрә кулдан килгәнчә тырыштырып, төзекләндереп торабыз. Нигезен саклыйсыз. Әйе, әйе.
Хәмдүн апа, менә хәзер яңадан татар җыры эстрадага әйләнеп кайтсак, менә бүгенге эстрада сәнгатенә син ничек бәя бирер идең? Синең моңа хокукың бар. Син инде татар җыр сәнгатенә

Ә җырчыларны сөеп, юк акчасын бар итеп концертларга йөргән безнең халык бар бит инде. Шуларга фонограммага чыгып авыз ачкан җырчыларны мин өнәмим. Бу бит инде хыянәт. Тормышта ике килеп яшәмисең, булган гомереңдә Булган тавышың белән халыкка хезмәт итәргә кирәк. Әгәр син шул профессияне алгансың икән. Шул миссияне шул булса дигән. Әйе, шул миссияне
алгансың икән, шунда син торлыклы булып калырга тиешсең. Гомумән, мин микрофонга авыз ачып торган җырчыларны өнәмим. Гомерем буена микрофонга авыз ачып тормадым. Безнең заманда андый нәрсә булмады бит. Ул менә соңгы бер егерме еллар эчендә килеп чыкты теге аккомпанементны язу. Фонограммага авыз ачу, соңгы вакытларда бер егерме ел эчендә килеп чыкты ул. Аның өчен андый нәрсә булмады бит безнең. Э, менә э, концерт программамда көненә икешәр сеанста эшләгән вакытлар булды. Һәрбер э, концертта егерме бишәр җыр җырлый дөрим мин. Менә Җырланган бит. Баянга да, ана кире теге эстрадный җырга да мин гомер буе яхшы музыкантлар белән эшләдем. Вадим Усманов минем музыкальный Борис дигән адәм бар иде, ул инде вафат булды. Яхшы баянчылар белән эшләдем. Ирек Галимов Фәрит Хатыйпов белән. Фәрит Хатыйпов берничә җырлаган җырчым. Аның җырларын бик күп җырладым. Фәрит Хатыйповның җырлары, менә әйтик, Һаман яратам дигән җырын гына Илһам абый яшь вакытта җырлый башлаган иде, бүген дә актуаль. Әй, актуаль. Аннан Альфред Якшимбетов. Соңгы вакытта бик яратам Илфат Шәеховның уйнаган Салават группасында. Матур баянчылар бар бүгенгесе көнне. Җырларлык. Әйе. Кушылып җырларлык баянчылар. Кушылып җырларлык баянчылар бар әле. Ну, э, эс калдылар алар. Бөтен баян тарткан кеше бит әле ул уйный дигән сүз түгел. Әлбәттә.
Уйнаучының уйнаучысы була. Уйнаучылар әле Ходайга шөкер барлар. Хәмдүр апай, менә бер көнне бергә очраштык, җырладыгыз Ренат Вәлиев һәм Айнур Моратов. Рәхәтләнеп җырладың бит, әй бит. Әйе, и- искиткеч матур баянчылар. Әйе, рәхәтләнеп уйныйлар. Менә. Җырларга, рәхәтләнеп җырларга була. Рәхәтләнеп җырларга була, о, алар э, виртуоз. Хәмдүнә апай, менә сиңа әйткәннәр булма, синең энергетикаң шундый көчле. Син залга чыгып басышка, залны бергә җыеп аласың, бер йодрык итеп. Менә студиядә утырасың, синең белән рәхәтләнеп сөйләшеп утырырга була. Э, Ул бөтен кешедә була торган әйбер түгел бит.

Халык ярата торган җырчы булып озак яшәргә язсын. Амин. Хәмдүнә апай тагын бер нием, бит инде җырчы кеше гастрольдә дә еш җыра әле, ләкин бит аның шәхси тормышы да була. Менә җәй көне ничә тапкыр шалтыратсаң да син бакчада буласың. Сабантуйлардан тыш инде бу. Бакчада ниләр белән шөгыльләнәсең?
Бакчада кеше утыртканнарын утыртам. Кишерен, суганын, помидорын, кыярын, бөтен төрлесен дә утыртырга тырышам. Теге Булдыра алам да шикелле. Үсәләр дә. Үсәләр дә. Алмаларым бар, э, карлыганнарым бар, үземә күрә бөтен нәрсәсе бар. Инде Аллага шөкер, әнкәшем э, Илһам Шәриф э, җырчы бит инде. Ул да булыша бакчада. Бергә-бергә шулай итеп матур иттереп җәйләрне үткәреп ибәрәбез. Аллага шөкер. Аллага шөкер.
Хамзур апа, менә бүгенге көндә үзеңгә нинди теләгең бар? Җырчы буларак. Гомумән.
Җырчы буларак та, кеше буларак та, хатын-кыз буларак та. Кеше буларак бигрәк үземә сәламәтлек телим. Матур итеп, аякта йөреп, исән яшәп, сау-сәламәт яшәсәм ярар иде мени. Ә җырчы буларак бигрәк күп әле җырланмаган җырларым күп. Һәм Дора апа менә шушы теләкләрен тормышка ашсын. Без шушы теләктә калабыз. Барлык Безне тыңлап, карап утыручы Дөнья студиясе тыңлаучылары, тамашачылары исеменнән дә. Ходай кушса, әле синең на январь аенда концертларың булачак. Без әле концертлар алдыннан кабат синең белән элемтәгә чыгырбыз, кабат безнең Дөнья студиясенең караучылары белән элемтәгә керебез. Һәм без ул вакытта берәр лотарей да уйнатып алырбыз әле. Лотарейга, беләсезме, алдан ук әйтеп куям, концертыма. Чакыру булачак, Алла бирсә. Без менә декабрь айларында кабат сезнең белән очрашып, Сораулар биреп, тамашачының сорауларын җыеп алып, сезгә җиткерербез һәм иң матур, иң кызык сорау бирүчегә без, әлбәттә, бүләк тә әзерләп куярбыз. Ә без сезгә һәм Нурбай бүген килгәнегез өчен, безнең белән булганыгыз өчен чын күңелдән рәхмәт әйтәбез. Исән-сау булыгыз, без сезне яратабыз! Үзегезгә зур рәхмәт әйтә, әйтәсем килә, игътибар итеп чакырганыгыз өчен. Рәхмәт.
Хөрмәтле караучыларыбыз!